Salam hormatly aýdym saz muşdaklary şu gün men kakam Türkmenistanyň halk bagşysy Aman Gowşudow barada makalalary okamagyny dowam edýän. Bu makalaň ady Suleýman Öwezow tarapyndan bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda Edebiýat we sungat gazetinde çap edildi. Arzuwlar gursakda garramaýar. Söýgüli gazetimiz bolan Edebiýat we sungatyň bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň ýedinji fewralyndaky altynjy sanawyndaky sanynyň soňky sahypasynda Aşgabat deposynyň profsoýuz komitetiniň başlygy Bäşim Döwletowyň Göz öňünde tutulsa atly makalasy ýerleşdirilipdir. Makala gazete gözilginç bolup görünmese-de, öz hemişelik endigim boýunça ony okadym. Okap görsem, ol häzirki gününe çenli ýakyndan gatnaşyp gelýän jana-jan dostum Amanberdi Gowşudow hakda ekeni. Makalanyň bir ýerinde Amanberdi Gowşudow indi otuz ýyla golaý wagt bäri demirýolda işleýär. Özem bagşy, mukamçy-kompozitor diýlipdir. Hakyky sungat adamsynyň demir ýol işgäri bolmagynyň sebäbi Amanberdiniň durmuşy we onuň sungat älemindäki erjelligi gazetiň üsti bilen okyjylara ýetirmegi men özüme maksat edindim. Tanyşlyk. Bir müň dokuz ýüz altmyş birinji ýylyň ýigrimi dokuzynjy oktýabrynda Aşgabadyň harby komissariatynyň klubuna goşun gullugyna gidýänleri ýygnadylar. Sahnadaky uzyn stoluň yzynda oturanlaryň köpüsi harby adamlardy. Olaryň ortasynda daýaw saçy syrylan adam aýratyn saýlanyp durdy. Harby komissar ýygnagy açyp, bäş minut çemesi gürledi. Soňra ol ýaňky adama bakyp, Gulluga gidýän ýoldaşlar, sizi arzuwlamak üçin Aşgabat şäher Sowetiniň ispolkomynyň başlygy Annamuhammet Gylyjowa söz berýäris diýdi. Hormatly ýaşlar, biziň Arkadaglarymyz, siz öz mukaddes ojagyňyzdan üç ýyllap aýra düşýärsiňiz. Sizi siziň her biriňiz ýurdumyzyň dürli ýerlerinde gulluk edersiňiz. Siz Göroglynyň nesildendiginiňizi, beýik Magtymgulynyň paýhaslary bilen terbiýe alandygyňyzy unutmaň. Türkmen her ýerde bolsa-da öz diýaryny söýmelidir. Men muňa ynanýan. Siziň türkmeniň adyny ysnat getirmegiňize-de ynanýan. Ýoluňyz ak bolsun. Sag-aman gidip, sag-aman parahatçylyk bilen dolanyp geliň diýdi. Gulluga gidýänleri otla münenlerinde şatlyk-şagylan bilen ugratdylar. Oglanlar heniz bir-biri bilen onçakly tanyş däldi. Ýol gaty uzak ekeni. Ýolda kä ýigitler öz gylygyny, häsiýetini tanatsa, käbirleri hünärlerini görkezýärler. Meniň barýan wagonymda Marly Petrow diýen bir rus ýigidi bardy. Onuň ady ýadymdan çykypdyr. Ol ussatlarça gitara çalýardy. Türkmençäni bolsa suwara diýen ýaly bilýärdi. Özem degişgendi. Ol bir gün, Ýigitler, näme siz aýdym aýdaňzok? Men türkmençe sazlaryň hem käbirini çalyp bilýän diýdi-de, çaga aýdymlaryň sazyny çaldy. Men durup bilmedim. Petrow, sen Biläni diýen sazy çalyp bilýärmiň? diýdim. Aýdymyň birinji, ikinji setirini hiňlendim. Ol derrew perde yzarlap, heňini tapdy. Men bilänini doly aýdyp berdim. Maňa ýene üç-dört aýdym aýtdyrdylar. Soň maňa-da dynç beren tapyldy. Biziň bolýan wagonymyza goňşy wagonlardan hem ýigitler gelen ekeni. Azajyk ýelejiräýin diýip, oglanlaryň arasyndan çykdym. Şugul barmany maňa görä uzynrak, agajetli süňklek ýigit gerdenimde elini goýup, Siz gulluga gelmezden öň bagşyçylyk bilen meşgullandyňyzmy? diýdi. Ýok-la, bagşyçylyk bilen-ä meşgullanamok. Welin, aýdym aýtmagy gowy görýän. Mekdepde okaýan wagtym çeper höwesjeňleriň kružogyna gatnaşardym. Aý, ýöne bir höwesjeň-dä diýdim. Siziň gowy sesiňiz bar. Dutar dagy çalyp bilýärmiň? diýdi. Ýog-aý, şun-a öwrenip bilmedim. Bolmasa, bolmaz eken. Meniň adym Amanberdi. Aman diýseň hem bolar. Men goňşy wagona barýan. Şol gitara çalýan ýigitden gitarasyny çalar ýaly sorap alyp bolmazmyka? Görýän welin sen şu wagondan ýaly. Hawa, Men şu wagondan, Ol gowy ýigit, türkmençe-de gowy gepleýär. Sen özüň sorasaň-da berer diýdim. Her niçigem bolsa, men oňa nätanyş, siz eýýäm tanşyp ýetişipsiňiz diýdi. Men Petrowyň ýanyna baryp Amanyň haýyşyny aýtdym. Ol garşylyk görkezmän gitarasyny berdi. Aman gitarada ilki bilen Saz çaldy, soňra Gülhanym, Açylmazmy diýen ýaly aýdymlary aýtdy. Oglanlar üns berip diňleýärdi. Barmaly ýerimize barynça on günläp ýol külterläp Belarusiýanyň Borisow diýen şäheriniň golaýyndaky Peçi şäherjigine ýetenimizi hem duýman galypdyrys. Wagonlardan adamlary familiýalaryny okap düşürýärdiler. Men wagondan düşüp hatara durmaly ýere baranymda hatarda eýýäm Amanyň durandygyny görüp şatlandym. Sebäbi biz eýýäm ýolda dostlaşypdyk. Birimiz beýlekimize özümizi gowy tanadypdyk. Aýry düşäýjek hem öý adreslerimizi alşyp, soňra gulluk adreslerimizi sorap hat ýazyşmaga wadalaşypdyk. Takdyr bizi aýra salmady. Bekän dostluk. Biziň düşen harby bölümimiziň esgerleri hünär öwredýän okuw diwiziýasy ekeni. Bizi tank komandiri bolmaga taýýarladylar. Biz polkda alty sany türkmen bardy. Aman ikimiziň rotamyz aýry bolsa-da, batalýonymyz birdi. Agyr zähmeti görmedik. Amanyň ellerinde tankyň zynjyryny ýerleşdirjek ýa-da çykarjak bolanynda eni-daban oýnaýardy. Sazanda üçin bu işleriň agyr duýýandygyna hem düşünýärdim. Bir gün Aman ganajak bolýan elini görkezip, Wah, başga goşun bölümine düşsem bolaýmaýarmy diýip zeýrendi. Onuň eliniň içine seredip ýüregim awady. Oňa göwünlik berdim. Süleýman, göwünlik bereniň üçin sag bol. Ýöne bir zada düşün. Saz sungaty yzygiderli türgenleşigi talap edýär. Bu meniň pikirim däl. Muny maňa heniz goldaw etmärkäm halypalarym Atawlyýew, Sahy Jepbarow dagy aýtdy. Indi bu barmaklar öňki sazyny çalmaz diýdi. Beýdi, Maman, sabyrly bol. Sabyrly bolup hem bolar welin, emma men sazsyz ýaşap bilemok. Öz dostum hakda köp oýlandym. Näme etmeli diýen sowal meniň kalbymdan çykanokdy. Ýazyň gelmegi bilen biziň batalýonymyz bir aýlap meýdan lagerine iberdiler. Atyşyk poligonyny atyşyk okuwyna taýýarlamalydyk. Belarus dostlarymyzyň biri fotoapparatyň hem alyp, Baran ekeni. Biz dürli milletden bolan alty dost bolup surata düşdük. Suratda Aman gamgyn görünýärdi. Beýleki bir belarus ýigit Wiktor Rybak, Süleýman, näme üçin Aman surata juda gamgyn düşüpdir? Gepleşip ýören wagty beýle däl ýalydy-la, diýdi. Bu sowal meniň üçin hem Aman üçin gowy boldumyka diýýän. Men Amanyň ýagdaýyny Wiktora gürrüň berdim. Iň bolmanda oňa saz guralynyň gerekdigini aýtdym. Şonda ol, Ol garmon, akordeon çalyp bilýärmika diýdi. Men oňa, Öz-ä sazçylyk uçilişesinden gulluga çagyrylypdyr. Dutar, gyjak, gitara çalyp bilýär diýdim. Beýle bolsa garmondyr akordeon çalar. Bilýäňmi näme, gelin bölümimize baranyňdan soň oňa köpleşip, akordeon alyp bereliň. Ýöne onuň özüne aýtma diýdi. Amana duýdurman, bir topar gullukdaş dostlar orta pul goýup, Amana akordeon aldyk. Agşamam boş wagtymyz Amany çagyryp, Aman, oglanlar akordeona saz çalyp bermegiňi soraýarlar diýdim. Aman ýylgyrdy-da, Muny çalmaga ökdeligim-ä bolmaz, emma synanyşyp göreýin. Ol ilki Sallat aýdymlaryny çalmaga synanyşdy. Oglanlar aýdymy alyp göterdiler. Ikinji, üçünji, dördünji saz Aman ýylgyrýardy. Höwes bilen çalardy. Şol barmana oglanlaryň biri Aman, hany Moskwaň etegindäki agşam Podmoskownyý wechera Bilen, Enem, mähriban enem diýen aýdymlaryň sazyny hem çalsana diýdi. Aman bu aýdymlaryň sazyny hem çaldy. Oglanlar bolsa aýdymyny aýtdylar. Uçgundan ot dörär. Okuw diwiziýasynda bize harby tälim berenlerinden soň bizi Belarussiýanyň iň gadymy şäherleriniň biri bolan Polotsk şäherindäki agyr tankçylar polkuna geçirdiler. Ykbal, takdyr diýlen zada ynanaýmaly. Harby okuwa gutaranyňdan soň, gullukdaşlaryň köpüsi Belarussiýanyň dürli şäherlerine düşdüler. Biz öňki dostlar ýene bir polka düşdük. Şatlygymyzyň çyny-çaky ýokdy. Täze gelen polkumyzyň komandiri Siz indi kursantlar däl, tank komandirleri. Biziň polkumyza iň täze çykan tanklar berilýändigi üçin, Belarus harby okrugynyň komanduşisiniň buýrugy bilen iň oňatçylaryň saýlanyp, şu polka getirildi. Siz öz bilimiňizi özüňizden kiçilere-de, ululara-da öwretmeli bolarsyňyz. Çünki olaryň Öň gulluk eden tanklary goşundan aýrylýar. Men Aman bilen bile ýene bir batalýona düşdüm. Aman agşamlaryna bize saz çalyp berýärdi. Bir gün Aman ýylgyryp geldi-de, Dostum, arzuwym ýerine düşdi. Polk komandiriniň syýasy işler baradaky orunbasary maýor Lisitsin ýanyna çagyrdy. Ol meniň terjimehalim bilen tanşyp, batalýona çeper höwesjeňler kružogyny döretmegi maslahat berdi. Bir aýa çenli gullukdan boşatjagyny aýtdy. Höwesjeň, başarjaň oglanlary tapmaly diýdi. Kružoga dürli milletleriň wekilleri gatnaşdyryldy. Men hem olaryň biridim. Polkda, diwiziýada çykyş etdik. Amanyň abraýy belende galdy. Tizden Amana dutarda gyjagyny iberdiler. Beýi şäherdäki oba hojalyk tehnikumy we çüýşe ýüpek öndürýän zawody çagyrdylar. Aman oňa ykjam taýýarlandy. Fortepiano çalýan bir rus ýigidi tapyp, onuň bilen irginsiz işledi. Azap ýerine düşdi. Garaz, gulluk gutarýança biz köp kärhanalarda, goşun bölümlerinde bolduk. Mahlasy, günsaýyn uçgundan doly Amanyň gursagy indi ot ýaly tutaşypdy.